Ittwagteb, iberdan n bunadem llan zdat wallen si d Rebbi, ittmeyyiz iberdan-is akk. Rebbi yettarra lxir i win i t-ittqelliben s nniya n wul. Iḍ-agi bɣiɣ ad awen-ḥkuɣ ayen ittwagtben ɣef yiwen urgaz I tt-ukabren zdat medden imi la d aḥeqqi, d argaz i sefreḥen Rebbi, imi yeɛbed-it s neyya n wul. Kunwi s lmumnin i ttuẓumen ccehr-agi s neyya n wul, tettqellibem ad tɛejbem i Rebbi. Yettwakteb, tettwaqbel taẓallit-nwen, alaxaṭer di mkul lǧens, win ixeddmen lḥeqq, win yettaggaden Rebbi, Yeɛjeb-it. Yella di Qiṣariya yiwen urgaz isem-is Karnilyus. D lqubṭan n terbaɛa teqqaren-as Ṭalyan. Argaz-nni yettaqi, yettagad Ṛebbi, netta d uxxam-is akk. Ittak lweɛd i medden, ittẓalla Ṛebbi dayem. Ɣer lweqt n lɛaṣer, iẓra swaswa deg Waḥi, yiwen n lmelk n Ṛebbi ikcem ɣur-s, inna-yas, A Karnilyus! Netta yerṣa allen-is deg-s, ikcem-it lxuf, iǧaweb, D acu a Sidi? Lmelk inna-yas, Tiẓilla-inek d lweɛd-inek ulint ɣer Ṛebbi, imekti-tent-id. Tura ceggeɛ irgazen ɣer Yafa ad d-awin Yunes Mɛun Aḍebbax, axxam-is iqerreb ɣer lebḥer. Mi iruḥ lmelk-nni, yezzi Hadran, yessawal i sin iqeddacen-is, d yiwen uɛeskriw, Mettaqi, seg yiwen seg wid ittɣiman ɣur-s. Mi asen-iḥka irkul, iceggeɛ-iten ɣer Yafa. Azekka-nni, akken llan deg ubrid, qerben ɣer temdint, Buṭrus yuli ɣer ssdeḥ, ɣer lweqt n ṭhur, ad iẓẓal. Imiren, atnaya irgazen-nni i d-ittuceggɛen s Karnilyus, teqqsan ɣef uxxam n Semɛun. Bedden ɣer tewwurt, sawlen i yiwen, nnan-as ma yella dagi Semɛun, yumi qqaren Buṭrus. Akken yettḥebir Buṭrus ɣef uwaḥi-nni i s-yewha Rebbi, akken ittẓalla, Ṛuḥ inna-yas, Atnaya tlata irgazen steqsayen fell-ak. Kker, ṣub, ddu yid-sen bihenfi, lxaṭer d nekk i ten-id-iceggɛen. Buṭrus iṣub ɣer irgazen-nni, inna-yasen, Aql-iyi d nekk ay tettqellibem. Acu i ken-d-iwwin? Ǧawben Karnilyus Lqebṭan, argaz aḥeqqi yettaggaden Ṛebbi, cekṛent akk lǧent-nneɣ. Ṛebbi ixebbeṛ-it-id s lmelk lqaḍ-is, a k-yawi s axxam-is ad isel imeslayen-ik. Dɣa yessekcem-iten Buṭrus, isens-iten.

Azekka-nni, ikker Iday yid-sen. Rufqen-t kra watmaten n Yafa. Azekka-nni kecmen ɣer Qasriya. Karnilyus ittraǧu-ten. Iɛreḍ-d imawlan-is d uqriben-is. Akken yekcem Buṭrus, imugger-it Karnilyus, iseǧǧed ɣer iḍarren-is ad t-iɛebbed. Lameɛna Buṭrus isekker-it, yenna-as, Kker fell-ak, ula d nekk d bunadem am kečč. Akken d-ittmeslay yid-s, Yekcem yufa aṭas n yemdanen i yennejmaɛen, ssutren-as, Acuɣef i d-tceggɛem ɣur-i? Karnilyus inna-yas, Rebɛa ayyam ayagi lliɣ deg uxxam-iw, imi ttuẓumeɣ, ttẓallaɣ lweqt n lɛaṣer. Deg yimiren yiwen urgaz yelsan llebsa ilmaɛen ibedd zdat-iyi, inna-yi-d, A Karnilyus, tettwaqbel traẓalit-ik, Rebbi imekti-d lweɛd-inek. Tura cegɛeɣ ɣer Yafa. Ssis-d Semɛun ittusemman Buṭrus, yella deg uxxam n Semɛun Aḍebbax, d tama n lebḥer. Imiren cegɛeɣ ɣur-k. Txedmeḍ mliḥ mi d-tusiḍ. Tura ihi, aql-aɣ irkul zdat Ṛebbi, ad nsel i wayen akk i k-d-yumer Ssid ad aɣ-d-tiniḍ. Buṭrus yeldi imi-s, yenna, S tidet, Ṛebbi ur ittneḥyaf ḥedd. Lameɛna di mkul lǧens, win i t-ittaggaden, ixeddmen lḥeqq, iɛjeb-it. Ṛebbi iceggeɛ awal-is. Ṛebbi idehhen s Ṛṛuḥ Lqudus d tazmert, Ɛisa Lmasiḥ, d netta weḥd-s ay d Ssid medden irkul. Ittṛuḥu seg umkan ɣer umkan, ixeddem lxir, isseḥluy wid irkul, imellek iblis, a lxaṭer Ṛebbi la yid-s. Nukni, d inigan ɣef ayen akk ixdem di tmurt n Wudayen, la akk di Bit Lmuqdes. Nɣan-t imi t-ɛelqen f ṣalib. D netta i d-iseḥya Rebbi ass wis tlata, ifka-yas tazmert ad ibeggen iman-is, mačči i medden akk, lameɛna i yinigan ittwaxtaren zik s Rebbi. I nukni, iččan, iswan yid-s, akken i d-iḥya seg lmegtin. Yumer-aɣ-d ad nmeccer i medden, ad neḥqaqed nettag rra Rebbi d lḥekem ad yeḥkem ɣef lḥagtin d lmegtin. Lenbiya irkul cehden fell-as cehda-agi belli mkul win yumnen yis, ittaweḍ-it-id s yisem-is lɛafu n ddnubat. Akken mazal ihedder Buṭrus imeslayen-agi, Iṣubb-d Ṛṛuḥ Lqudus ɣef Idir kul ittmeḥsisen i wawal-nni. Karnilyus taḥeqqi d taqi yuẓẓamen iẓẓullen ifkan lwaɛdi. Kabren-t akk medden ɣef tikli-ines lɛali, yerna Ṛebbi imekta-d lwaɛd-ines Yeqbel tizila-ines lxaṭer akken imeyyez wul-is, yufa-t d argaz i t-iqelben s nneyya. Ɣef wayagi i iceggeɛ wid i t-isfehmen amek izmer ad yaf lɛafu. Buṭrus ihder-as ɣef Lmasiḥ. Leɛmer i yesla fell-as Karnilyus, iḥekka-yas ɣef tikli-ines ikemlen Yeɛni, akken i t-idhen Rruḥ Ṛebbi, ad ixdem lxir, ad iseḥlew imuḍan d wid i yemlek Cciṭan. S tidet, Ṛebbi ila d Lmasiḥ di kulci, akken idda tikli ikemlen deg ddunit. Buṭrus iḥka-yas i Karnilyus amek immut Lmasiḥ. Akken nɣan-t imcumen, lameɛna akken i t-id-iseḥya Rebbi seg lmeggtin ass wis tlata. Deg leɛmer i yesla lexbar-agi Karnilyus, lameɛna yeɛqel d Rebbi i d-icegɛen Buṭrus ɣur-s s lexbar-agi, dɣa iqbel-it s neyya n wul. Buṭrus iḥka-yas amek ad d-yuɣal Lmasiḥ, ad iḥkem ɣef lmeggtin d lḥaggtin. Armi d-isla ayen irkul ixdem Lmasiḥ, Armi yeqbel yemmut Lmasiḥ d lefdi ɣef ddnub-is netta, i yufa Karnilyus lɛafu n Rebbi, ulamma yuẓam, izul s neyya n wul, imi yebɣa ad yessen lɛafu n Rebbi. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi, Rebbi yessen acḥal yid-wen ittuẓumen s neyya n wul, lxaṭer tettqellibem ad tɛejbem. yerna ifraḥ s wayagi. Ata ssebba ɣef yawen iceggeɛ awal-agi deg Le Poste, iwakken ula d kunwi ad tafem lɛafu ɣer Sina Ɛisa Lmasiḥ. A lxaṭer ur nettbeccir ara iman-nneɣ, d Ɛisa Lmasiḥ kan ay d Ssid. D netta ay nettbeccir, nekkni d iqeddacen n Nuwen ɣef wudem-is. Lenbya irkul cehden fell-as cehd-agi belli Mkul win yumnen yis, yettaweḍ-it-id s yisem-is lɛafu n ddnubat. Ulac leslak ɣer ula n yiwen nniḍen, imi ur yelli ara di ddunit. Isem nniḍen i d-yettunefken gar medden yis i ɣ-isefken ad nettuslek. Yella seddaw igenwan, yiwen isem i d-yettunefken

Win ittuẓumen d ɛziz ɣer Ṛebbi. D tidet, si zik, wid ittqelliben Ṛebbi di lweqt n diq, deg uɣilif, neɣ mi ara nedmen ɣef kra n ddnub i ten-iɣelben, uẓamen. Uẓamen lembiya. Akken sɛeddan lweqt-nni di taẓalit, Ṛebbi isla-yasen. Lxatima, Ṛebbi imla-yaɣ abrid n leslak s uqemmuc n lembiya-nni yuẓamen, imi cehden i rkul ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ belli d netta weḥd-s i d-ifkan iman-is d lefdi ɣef ddnubat medden irkul. Tuẓamem imkun ɛecrin yum tura, ur teṭṭalbem lɛafwa Rebbi. Mačči kan tḥermem iman-nwen ɣef lqut d tisit, lameɛna ncallah tḥermem iman-nwen ɣef ddnub diɣen. Tḥekmem ɣef allen-nwen. Ur teɣrim ara tektabin n leḥram, ur tferrẓem ara ayen icemten deg sinima d tilivizyu. D tidet tḥermem iman-nwen, ɣef ayen i keččmen deg uqmuc-nwen, acu i d-iffɣen? Ṛebbi yesla i kullec. Akken ay tuẓẓamem, tesseǧdem zdat Ṛebbi ɣef ddnubat-nwen, imla-awen iḍ-agi abrid n leslak deg sin Ɛisa. Qeblet leslak-nni, imi yettwakteb s nneyya ay tettuselkem s laman. Ayagi ur d-itekki ara seg-wen, s ikci Ṛebbi, mačči s lefɛul. i wakken ula yiwen ur ittzuxxu. Ṛebbi yessefhem-aɣ deg wawal-is Remḍan i s-iɛejben, Kkret, aɣet awal-is! Afsi s lslat n Cum, serreḥ i wid ittuḍelmen, Ferq aɣrum-ik d wid illuẓen, Sekcem s axxam-ik imeɣban mebla sdari. Ma twalaḍ argaz d ɛeryan, ɣum-it, ur reggel ara ɣef lmithal-ik. Dɣa ad tban tafat-ik am lefjer. Ḥal winek ad ikker s lemɣawla. Lḥeq-ik ad ilḥu zdat-k, lɛaḍima n Sidi Ṛebbi ad tili d tɛessast i kem-deffir. Dɣa ad tsawleḍ, ad iǧaweb Sidi Ṛebbi, ad tɛeggḍeḍ, ad yini aql-iyi. Ad tiliḍ am lejnan iswan swaswa, am lɛinṣer iwumi ur tt-ɣɣaren ara maḍi waman. aṭas i ttqelliben lḥuriya deg ddunit tin ikemmlen tettwafkan deg rebbi ma tebɣam ad tfehmem akteṛ lmeɛna lḥuriya-agi aktbet-aɣ i ladres-agi

s taɛrabt neɣ s tefransist. Ḥassiset mkul durt, lweqt-agi, inuba lexbar n lxir, yeɛni, ɣef ttɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef leḥdac deg yiḍ i Fransa. Tella nuba nniḍen ass n ssebt ɣef lṭnac ɣir rebɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef ssaɛtin ɣir rebɛa, lḥadd, zik, zik ṣṣbeḥ, ma ur tegganem ara. Nubat-agi i snat tettwafen deg Transworld Radio, Monte Carlo,